Döwka şeý diýýän-ä, şeýden bolýar, ýüzjagyn agzyň-burnuň gyşardym diýýän şeýden bolýar. Edenimiz mümkin şony ýaly. Bizem çykdyk myhmançylyga. Atabaý bilen gyzam gezmäne gitdiler AVM-a. Olar olar soň barýarlar. Biz çykdyk. Wajegi şu gün bar-a gelenleňize. O nirelerden gelenligiňize taňyrýalkasyn bir adam kän boldy şu gün tüweleme maşallah diýip ýazan hemmäňize ýetirsin bir adam kän boldy bir adam kän boldy hemmesem dawolny bolup gitdi diýip umyt edýän eger dawolny bolup gitmedigem bolsaňyz meni bagyşlaň

Orazalara geldik. Ene şundan bir tabajyga goýup beräý salatiki. Tamam.
Etit.
Gyt etit. Krasny. Bundan halydyň, he?
Hawa. Şan goýup beräý.
Pamuk. Pamuk öýde etmäň hereketleň etme. Otur. Bu kimiň çagasy diýdirme özüňe. Biz şu wagt ene orazalara geldik. Hawa. Waçy bilen bile. Ene. Hawa daş bolupdyr akylam. Şeýdip şuny alaly hiç kim görmänkä. Şeýdip ýerine süýşürip goýýas. Bastym açyla. Kimin de gelip eden çorbam nätdi?
Bela ýaly ana.

Şeýden bolýar ýüz jan agzyň burnuň gyşardym diýýän şeýden bolýar edenimiz men köp ynanýaryn men hydyr elimden gelen budur afsus saňa surpriz bar sen eliň uly bolna olam ejeň dakdy men aldym
muňa getireni men dakdym

Duran ýer, o-da bir oýnatgy, muňa duran zatdan alyp ber. Bajy ýaramaýyn men-ä men. Hakyt ýaramok-da. Sowuk geçdim Baja.
Muny gyzyryp başladym çynym bilen. Karoçe näme aýtmak üçin size şu wagt wideomy açdym.

Nemesini aldym. Apparadyny aldym. Test edilýän apparady. Laboratoriýalarda, test neme geçirilýän ýerlerde, umuman dogtorlaryň hemme ýerde edilýän apparadyny aldym. Apparadam görkezeýin. Ine, ýanym bilen aýlap ýörün. Şul güneş kremiň nähilek goldugyny, gowy däldigini sud edýän apparat şu. Hä.

Şeýle açýaň. Şu taýda nemesi bar, garaňky edýäň öýi. Ine garaňky edýäň öýi dänim, şu taýda ýüzüňe çalýaň. Çalan wagtyň gara bolsa ara-ara şo gowy borlugy, eýýäm gara däl bolsa-da gowy bolýanligi. Şu wagt näme üçin indi edip berip barlaňok diýýän bolsaňyz. Ýok, gije gümsületme. Ýaltanýar.
Ýene size sözüm bolsun ine gowy edip görkezjek size testden geçýäm geçenok siziň gözüň öňünde. Ýatak zatlam şulardan ybarat akyllym bu günlükçe indi sizem ýatyň menem ýataýyn belki köpüňiz ýatansyňyzdyra ertir nesip bolsa halan ýerimizden dowam ederis sanalgamyz dolmasa inşallah bileje turarys. Bile turmarys men ýöne daň horaz bolup durun inşallah ertir altyda turmar ukym tutýa inş ýatyp bilemokda waji şuwagt sagat on iki bil geçleýin özümi ýene çaý içýän ondan soň gijire kofe içdim ýaňa işden gaýtmakam bil geçleýin etdim ki biraz giç ýatyp göreýin hani bir sekizde zatda turmarmykam diýýän Sea artydy turba men etmeli işim ýok malym ýok halym ýok turbam kino görmelilä men magazynama dokuzda açylýa bolýa daň bilen daňhoraz ýaly magazyna gideýin isem neýse dileg ediň biraz ýataýyn men sagaman ýatyp duruň sizi söýýän iý gejeler. Hemme zadymyzda ýüzde otuz skidkamyz bardyr akylym, ýüzde otuz skidka. Islän zadyňyzda, diňe sabun, krem zat, birem pakyrbaly zat geçenok. Galan hemme zatlarymyzda bardyr, sabyr et. Gowja çagaşyklar hemme zat.

Azadyň näkä deň dadyndan edilýän sabundyr. Ine, bir gezejik bize içinden bir sabunjyk sowgat berýändir. Bir gezejikdir akylym. Ömürlik sabun çykýandyr öýtmäň, muny ýaly maçalkaly däldir akylym, ony aýdaýyn. Ondan soň, gowmy gülüm, hoş geldiňiz. O zat Türkmenistanda-da satylýandyr. Güläçden hem alyp bilersiňiz, magazyndan hem. Hemme ýerde-de satylýandyr, goýandylar, elli manatdan bolmaly şuň bahasy. Ondan soň ýene aýtjak zadym, bu lawara hä gaty taraby-da, ýumşak tarabydyr. Hany şony bilen goýaň bakalym, buram el sabunymyz nesip bolsa Türkmenistana-da barýar, otuz bäş manatdan inşallah. Bir laýk basyň akylym bir zat aýdyp berjek. Şu spreýler soraýaňyza Türkmenistanda ýakynda barýa. Bahasam iki ýüz manatdyr. Bizden bir spreý alana ine şular ýa bodymis alana bizden bir oklip saun sowgatdyr. Ine. Spreý bar, spreý bar. Prosta siz ulanyň, onnoň maňa rezultadyny ýazyň. Bal ýaljagam ysy bardyr şuň ysy. Woý, şuň o zadyny açyk goýmaly ekeniňiz birini adamlar ysgak görer ýaly. Açmaýaňyzmy? Açyň ajy beýtmäň. Açyň gysganma. Tester ýapalyň mı? Te, tabi. Te ýazalyň o zaman tester bolsun.
Görjekmisiňiz?
Depip gör gülüm.
Ene.

Wajam seredýä. Meň çip goýýarlar diýä, ol aýtlar diýä wajam. Kimiň ady köp bolýa? Hawa, ýa-da. Aýt. Bana düşe düşe ştaplistan düşdi o zaman. En çok satanı bu. Hawa, hawa. Ştapl balak. Ine, bahasy Iki ýüz ýigrimi. Iki ýüz ýigrimden näçä düşdi? Ýüz elli bäşe düşdi. Skidka bilen. Ha, genjini meni ýaz diýýär-de.
Umuman.
Meň adym köpürak ýazyň. Aha, boldy.